Gblɔ be, Tɔgbui dɔglo anuma adelia, meka ɖe edzi be ave nɔ tutu ɖo zã egogom eye nyemeŋlɔ be tɔgbui adro akpanya ame yi ke le afi ƒe dzi ɖum. Kple míaƒe lɔya gã tɔgbi Yaka le keke Yaka dome. Metrɔ megé ɖe tsia me. Wobe tsia me gã kɔtɔkɔ ave ɖi tsi vevɔ tsi mele ave me o. Gake míekpɔna tsi nona. Metrɔ megé ɖe dzodzenutoa me tɔgbi dzoku. Menyi bana o. eye menyi be ame yewo katã kple fia yewo katã nyemate va yɔ woƒe ŋkɔ zã eme o eye wole to dzi gaƒoƒo ya mea menyi ba ne mi be miɖafɔ le ba dzi na mi eye menyi ba ne miaƒe nu sesẽwo katã menyi ba ne helu hetebe Amewo srɔ̃ ƒoa ne va ɖe kpo ɖe dawo dzi ƒoƒo ŋu. Wogblẽ ne gblɔ ne ɖe gblɔ na amewo be ye hã nyɔnue. Eya nye helu. Menyi ba ne mama aɖe azɔ ɖem. Eya nye dzodzeawo ƒe nyɔnufiagã. Mama ya si ɖi. Avenɔwo tɔ. Tɔgbui aɖo enyilia, fiagã naklikɔ. Nyemeŋlɔ be tɔgbui aɖama kple tɔgbui atsiaŋe. Ame yiwo wonye somɔwo ɖu somotsutsu ɖo zã nyi tsɔ va yi. Tɔgbui aɖu kpo tsɔ xi. Miawoe wɔ dɔ nyitsɔ kakakakaka. Menɔ mia dome eye mekpɔ nu sia nu gbagbe. Metrɔ megbe ɖe.

Nyemeŋlɔ be woƒe ame ke dzɔa nuwo ɖaa nenye be afi sia afi ke nèyi. Wònɔna nuwo ɖaa. Eyae nye Kabila, eŋɔdriba, nukpekpemakpezã. Alekee Kabila. Mele afɔ dome dogbe na flawawo katã, dogbe na gbe fia, eye nyemeŋlɔ be agɔewo, wobe agɔe nyi va ŋgɔe ɖi klo. Wobe tsi ƒo nyi meƒo nyi kɔme o. Menyi ba na mí kekekekeŋ. Etɔ bokɔ akploga le zi nam eye efotɔtrɔ yi le afi ma. nyemeŋlɔ be osɔfo osɔfoa ye hã le aƒe me eye nyemeke dunyo be dunyo mesa gbagba o eke takɔƒea va trɔ zu dzelu kɔƒe eɖo mɔ hi ne nyemeƒui nyɔe ye ŋutɔ gbɔna gblɔ ge miase leke miawoe zɔ loo yoo nyabaƒa me Wodɔ. Mía nɔviawo. Woli. Míedɔ nyuia. Wodɔ. Yoo. Edɔmegãwo. Míedɔ. Dɔmeviawo. Míeli. Edɔtɔ. Míedɔ. Edzidziwo. Woli. Wò ŋutɔ. Wodɔ. Ƒomare. Wodɔ. Kɔtrɔyi. Woli. Pastɔ. Wodɔ. Tɔgbiwo ɖe. Woli. Wole dzia. Wodɔ. Yoo. Aƒea me. Wodɔ. Míedɔ nyuia. Míele dzi. Yoo. Ɛ míaƒe nyaselawo. Eya ye nye eŋeawo ƒe kɔnyinyi. Nenye be ebe akpɔ mía. keke heyi ɖe emogbalẽ alo Facebooka dzi. Afi ma ne míakpɔ ge le fia. Ne èkpɔ mía, ne mesu na wò oa, nàge ɖe TikToka dzi. Ekema ègamia kpɔ ge. Ɛɛ, wò sɔfo du nyo ele atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Ɛɛ, efotɔtrɔ yi, ao, etɔglo. Ɛɛ, tɔgbokɔ tɔgbuiakplɔga etɔ̃lia, eya hã le aƒea me. Egbe nya ke li.

Nu sia nu yi ke míewɔ ele be ŋu nanyo na mí le ʋe dukɔa me. Ne nuwo menyo o aɖe awɔ afi ke míeyina. Eya ta afi ke míele le o la be afia ne kpɔkpɔm. Míele tadzeʋu dze ŋgɔ Glory Oil le eye míele akati kple dzo ze mɔga dzi. wobe ŋunɔɖɔxo ne ɖɔ degbenu na nyo vetabla ahagbea bla ekpɔ be nyemenye bokɔ eta ne megblɔa eye nyemegblɔe nyuie oa Bokɔ ɖe le to dzia, eŋle do loo. Eŋle do. Ye bliba. Ɛɛ, enya yi ke ne le aƒea megbea ye nye be, ɛɛ, nane dzɔdzɔm le ʋedukɔa me. Ye nye be nu yi dzɔe nye be, aƒenɔ aɖe nɔ dzo dom nɔ nu ɖam. Nu yi ŋuti mi ƒo ge tsoea, mía ƒo nu tso nu dzɔdzɔa ŋutɔ ŋutɔ ŋu ko. Mi ma gblɔ be leke wole aƒea me, leke me wole o. Nu yi ne dzɔ gbe ma gbe ŋuti mi ŋu ƒo ge tsoe. eyo ŋu ɖa ma a le ŋu ɖa ƒe kɔa tsi kɔ na ɖi ta fi ke yi hã kɔ tsi ɖoa fi ma yi wo nɔ anyi ɖo enye ma etsia kɔ ɖi he nɔ anyi ɖe tsia me kɔ aƒe nɔ velia yi ke nye esrɔa nyɔnu tɔ efia be ame ya va ɖa ma ŋutsu ye ɖi va aƒa me ke ame yi ke ya gbɔna va eƒe nɔnɔ me wo zã ge ɖe ŋutsia enye ŋutsua nɔvia nyɔnu. Nui dzɔe nye be, nui wòwɔe nye be, evia tu ta di gliagliagliagliagliaa ye wòzɔ kɔ egbo yi ye ko doe ɖe mo na aƒenɔ ya nye foa srɔ̃a. Ko vɔa ekpɔ be etso e etsi kpɔtsɔtsɔ me alo menye be wogblɔ nɛ mea kpɔtsɔtsɔ eha etsi kpɔtsɔtsɔ me efia be. etsi ŋkugbagbã me evo ye wòtsɔ agbae me wòkɔ tu tadee ɖoa, yewokoe kɔ viam, ekoe tsu ŋu nɛ. Eya gblɔm wolea, ekɔ krupɔtea nu yɔ ɖam wolea, ekakam wo. Nyɔnu kakam wo. Yi wòkaka wo vɔa, mesu me nɛ o. Eƒo nyɔnuvia eƒoe kple kple atsi kple kpo nusiamui ko kpɔ. Ya amsham yo kpɔ kɔ ɔkpɔ ƒue la be ekpɔ beble ƒe ne be mega ŋkpɔ mo. Kɔ ame nyo na mo eva xɔe le shi. Eyi wo xɔe shi vɔ mi wo va kpɔ koe nye be ŋdo nu ya wo ƒle enye bɔbi mu. O zo ɖeke la eyi ke mi nɔ wo be zo ɖeke tɔ gbɔ e kpɔ leke me mi ta ɖa. Ye wo ƒle bo wa ɖa mu ya fi. Wo dzi ŋdo niɔ mo kpoe wa va kpɔ ko kpɔ ŋdo nia le gaze me fɔdzi deƒe me kple agbawo katã. Ewo nyɔŋ yike wo hã ma ɖe ɖege ayi ɖe aƒe aɖe me ne va ya wɔ ɖe. Nɔnɔ me ya ɖe ede ʋe dukɔa dzi be ne nye be wo wɔm ɖe ate va na be miawo hã fiƒode aɖeke ma kplɔ mi ɖo oa? mía ŋutsu yiwo yina ɖe ame mɔ tɔgbi aɖe gbagba ge alo eyi ŋutɔ ƒe agbenɔnɔ alo ne yi ɖe atu ƒe ma ɖe eyi na nyonyo ge ne ye hã alo wòabe ame aɖe ye wɔ ma alo ye ŋutɔe wɔe. Ye ta ko mekɔe vɛ nɛ be míade ŋugble tso eŋuti kpɔ. Ye nyaselawo hã woadi nya aɖe agblɔ na mí tso nya ya me kpɔ. ta meyi vie ma va. Woƒe ʋe la fi ma mega yi wa. Ʋe la fi ma mega yi o. Ayo erevu eh, míaƒe bubutɔ pastɔ bubutɔ. Enya tsie me da ɖie ya. Nudzɔdzɔe wogblɔe wobe nyɔnu. ye koe wɔ eyawo katã. Leke nèkpɔe le ŋɔŋlɔati ŋu ɖe, nu ma tɔ ŋugbi ɖe ne dzɔ ɖe, nu ka nèkpɔ be Mawu ate ŋu atsɔe ke bɔbɔea? Ewɔ numa ɖe nɔviwò ŋuti. Fɔ eƒe nuɖuɖu, dɔme nuɖuɖu kɔ kɔ ɖe gu me. Egu, egu, ne wogbe egua koe nye, ekoe nye fɔdzideƒe. Ekɔe kɔ ɖe eme. Osɔfo egbea le gbɔ. Yoo, Togo kɔshi. Meze mɔnukpɔkpɔe do efie gbe bɔkɔ ne edɔ megã ɖe ɖoɖo ya wòde tome be míakɔ xlɔ̃ no mía nɔewo atrɔ gbɔ be míaƒe ʋenyigba nagbugbɔ nɔ Dadatsinu le enunyonami dɔmenyonamiwo me. Nenemae megaze mɔnukpɔkpɔe do gbe ne míaƒe tɔgbuiwo katã yiwo ke ɖoa to mí, sea míaƒe nyamedzodzroawo, gbugbɔna fia fɔɖoƒe geɖewo míwo. Etoɖola yiwo katã kplɔ mí ɖo yewo katã wogaʋu woƒe eh, mɔɖakagoawo he eh, to ɖo memia eh, medo efiegbe bɔkɔ ne wo katã wɔwoe le edɔa dzi mamlɛatɔa mawo ƒe amewo katã kple hunɔwo katã amegbetɔƒomeawo xɔm ɖe agbe etogokɔsi enya ɖewoa wowɔa nublanui ale gbegbe Ee, le nyawo nyateƒe nua, enye ya nèdo ɖa fia. Enye nublanui nya gã aɖe yi ke agaɖi afia miawo me yiwo ke dzi mekpɔ zɔ ɖo haɖe o be e, xexea me míelana zã me wònye míele. E, menane bugo gake kaka nàva kpɔ yedo ɖe wò mɔ dzi. Mía dada ƒe nyagblɔ mee le kple ame yi nu ya ƒomevi aɖe ŋuti yi ke míayɔ le ŋe nusɔsrɔ̃wo nu be srɔ̃a nyɔnu tɔa. Enye nane nya yi ke sesẽ ƒa ŋutɔ le go ya nu be nye biabiae nye be Ɖo jim ɖi tsã, ɖo fɔ srɔ jim ɖi tsã. Ne wò jim ɖi tsã ɖe, gome me ko le be ɔva xaxɛ ɖo nenema gbegbea. Ne me be xaxɛ ɖo nenema gbegbea ye nye be, ame aɖe yi ke dɔ wuwum, wò togoduidomenu ɖaɖa ŋuti ne wòa ɖu. atso ɖe ada ɖi na efɔa alo kple fɔa woaɖu. Ko nuke le anye nuka o, nuke mele anye nuka o. Nakpɔ ame ma kɔa, wɔna kpɔtɔ tso ta dzi aɖo ʋegba ma tu lɔ ɖo kpe dzi atu. akɔ blibo ava kɔ ɖe mo na srɔ̃wò. Efɔ srɔ̃ kɔ esrɔ̃e. Wɔ tsikpɔtsɔtsɔ me. Wɔ ko nuɖugba yi ke le ŋewo ƒe kɔ nua. Yi me dza me o. Ne dza me ko fia be edo gua ma. Àtso nuɖugba aƒuƒui mafia aɖeke ye wòƒo nɛ o. Nu tsi le wò nya nu be ekɔe gbã nu nɛ nyamanyamanyama. Amea le vivitsi me. Wotso nuɖugba kpɔtɔ nu tsi ƒu mee nɛ. Ema mete me nɛ o. Nu ya ke Wòdzra ɖo hena ne ɖuɖu alo wòɖa hena ne ɖuɖua? Wòto gbɔ le numɔwo ƒoƒue hekɔ, mekɔ ƒu gbedo ɖa ko o. Ne yewo ŋku me kɔa, wòatsẽ ɖewo me aɖu o. Elɔe kple agbawo katã, vae kɔ ɖe taflatse amedeƒe. Yi ke gɔmee nye be, medzi kura kpɔ be neke nunu mɔ ƒe ɖeke ŋuti o. Ye wò mía nunɔla fiana biam be, Nu ma ɖee le ŋɔŋlɔ me ɖee, Mawu ate ŋu atsɔe ake lɔa ɖo ye hã teƒeɖoɖoa ɖa nɔ anyi nɛ hã. Hmm. Ne nye meŋu ɖo ge ɖe nye gome ŋuti ahakɔ na Mawua, tsɔtsɔke esese ge. Menyo ye menye nudeamedzi aɖeke be mía nɔvia ewɔ nu ma o. Do agɔmenɔnyikpo ƒoa yae o. Kokoko eya ɖɔ ame. Ye nyae nekɔ vɛ na mí fia. Nyemenya leke nye mía dada ya ke nu ya wɔm fia. taditu mekɔm ɖe mo na ehatsia? Nyemanya nu ke do dziku nɛ vevie nenema ye wòle be nɔnɔme ma koe me koe wòate ŋu aɖu enɔvia srɔ̃ dzi le nenema gbegbe o. Ye menye nu wònye dza tsɔ nenema o be dɔme nave wo kakaka wònye ta die nekɔ ge ɖe mo na ame, atsoe aƒo, atso eƒe nuɖuɖuwo katã lɔ akɔ ɖe ame deƒea? Menye nu deamedzi aɖekee ma henyo dzatsɔ míagblɔ be dzatsɔ o. Ne se le Ghana dua me na mí tututua, nye nukpɔkpɔtsinue nye mema, e, manyo be fifia o, Ghana o, blɔɖe me fia o. Edze be wòano se ƒe asime vevie ŋutɔ, elabe ewu efɔsrɔ̃ afã kple afã. Ewui ema yi wòdi viviti me hetsɔe heƒoƒom fisiafi ke dze ŋɔ ƒo nɛ. Ewui afã kple afã. Egblẽ nu le eŋuti sugbɔ. Ta le gbɔnye, mevivi o, ye menyo. Menyo be miawo ʋɔawoa miano ŋutamɔwo ƒomevi sẽm mia nɔeawo ŋuti o, ɖe wò dzidziɖi ƒe nɔnɔme nu o, menye nui ke èdzea tsɔ o, to go kɔshi. Yo. Akpe, menye nui ke èdzea atsɔ. Ɛɛ, efo tɔtrɔ yi. Metɔ. Metrɔ gbɔ va gbɔ. Nenye be. Wò le aleka ɖe? Ɛɛ, ewò nyɔnu yi ke wokplɔ va tsuƒe, togbɔ be menye nyɔnu mi nye le xɔ ya mea o, gake ɖeko mekɔe ɖo nànɔ eteƒe ko o. Ame aɖe nawɔ nu ya tɔŋgbi ɖe ŋutiwò alo, alo ame aɖe nawɔ nu ya tɔŋgbi ɖe ŋutiwò. Ame yi ke nu ya wɔ ɖe ŋutiwò ɖe, ye hã nyɔnu wònye? Ɖo ma ya woɖe ya, womekplɔ ya dzoe o. Ya le aƒea me. Anɔ yɔ tɔgbuiwo ɖee. Ekpɔe be eƒe ŋgɔ yi ƒea ɖe, leke wòanɔ? Le eƒe ŋugbleƒe ƒe tɔtrɔ yi. Yo, e, to kɔkɔ si meda akpe. Ke gbã, mado gbe ne Míaƒe fiawo katã, fiagblemedɔwɔlawo katã kple míaƒe sɔleme vovovoawo ƒe ŋgɔgbetɔwo keŋ medo gbe na ame sia ame fia eye tɔxɛ medo gbe na míaƒe dɔmegã le rivival afii. Ameyi ƒe ɖoɖowɔwɔ me wòto Be nusɔsrɔ̃ yawo nanɔ dzi yim hena mía eve dukɔa ƒe ŋgɔgbeyiyi. Medo gbe nɛ tɔxɛ nenema kee medo gbe ne emɔdɔwɔla yiwo katã le xɔ me afia, me yiwo asi tem ɖe mɔwo dzi hafi míededzem le yaʋãlawo dzia, medo gbe ne wo katã tɔxɛ. Eye medo gbe ne nyamedzrolawo yiwo katã nye kpli wo míenye amedzro me fiaa tɔgbi. akplɔ gã etɔ̃lia tɔgbu kɔ eye medo gbe ne Osɔfo Michael Dunyo. Tɔxɛa medo gbe ne danye lɔlɔ aƒenɔ Josephine. Kɔsiwɔ kpɔsiawo vɔ domi ɖuƒe. Meda akpe ne Mawu ɖe eƒe agbe ta. eye megabia Mawu ɖokuibɔbɔtɔe be wòalé eƒe agbe ɖe te na mí sesĩe. Etokokɔshi metɔ hafi nèyɔ. Le nyateƒe me, enya aɖewo ne wodze anyia la, nèsea eƒuƒua me. eye wòkɔ ame yinɛ sãa. Efiẽ zãyame ƒe nyamedzodzroe yi nèda ɖia? Ena meyi abo le ɖokuinye me. Biabia gbãtɔ mebia ɖokui nye be, Ko le nenem ƒe nuwɔna ma me, ko ne nyɔnuvia ɖo to me ku ɖe? Aƒenɔ ma mezu hlɔ̃me tso dzidzime yi ɖe dzidzime o. Ɖewohĩ Mawue ve nu be etɔ ya amatsi agbe. Xexetokɔkɔshi le nyateƒe me, ne míakpɔ ŋgɔgbe na nuwɔna ya. Ɖeko medzi be magblɔ be ɖeko de sɔsɔ ge kple nya yi nèda ɖi míedzro me kɔsiɖa yi va yi. Wo katã egbe ɖeka ko woklu ɖe enu. Nu yi aƒenɔvi ya wɔ exlɔ̃ nue wònye wòwɔ. nu mawɔƒãe wònye wòwɔ. Eye nenye tsã le mía tɔgbuiwo ŋɔlia, edze be woƒo nyui akɔ ɖe edzi, akplɔe ayi tɔ kɔtɔliae. Mɔgakpɔ ya gbiɖigbiɖigbiɖi le amegbetɔwo dome o. Hum, nenema wòdze be wòanɔ ye ma. gake egbea tɔtrɔ geɖe va. Yenya klama nɛ be ɖewohĩ wòano zɔzɔm fia, ano yiyim. Ahabuna be eye le agbe vivi. Exaxa wu amegbetɔ ɖe sia ɖe le agbe me egbea, elabe, Gbã aƒea me wo nua la, edo gu aƒea me. Eye wòdo gu ye ŋutɔŋutɔŋutɔŋutɔ eɖokui. Tafla tseka fa zi gbɔ zi andre. Nuɖuɖu yi ke nɔviwò wɔm be yeaɖu. nàte ŋu ado dzi le eƒoƒo vɔ megbe alo nuɖuɖu ma katã ava kɔ ɖe amedeƒe. Eyi fia be mèdi be neɖu nu ŋutɔ kura gɔ̃ hã o. Le nyateƒe me, aƒenɔvi ma ne meka sa o, ne mege ɖe ɖokui me ava dza ame aɖewo dzi aɖe kuku na esrɔ̃nyɔnutɔ ya, eƒe ŋgɔgbea keklẽ aɖeke meli o. Ŋgɔgbe nyui aɖeke mesinɔ ge o. Eyawo tɔtɔ ŋgbia yi va nye dzidzimevi mawo nu gbegblẽ aɖe woƒe fukpekpe. Elabe anɔ bɔbɔe be nu ya wòwɔ gba natra afɔ age ɖe dzidzime yiwo le ŋgɔ nɛ me. Eƒe tohehe ye magblɔm mele. Taflatse ka flatsi gbɔdzi andre? Ate ŋu do dzi atu ata dzi akɔ ɖe ŋkume na hawòvi nyɔnu yi ke nɔ anyi nu ɖam. Kono nye be tsɔ ne dzi vi ye ɖevia tsi ŋku ɖe nava nɔ gbɔgblɔm be Mawu mewɔ ye nyuie o. Ye mi da ge ɖe eh, mía nɔvia dzetɔwo dzi. Mía nɔvia dzetɔwo. Tukukɔshi le nyateƒe me enye mese efiea ewɔ nublanui nam ale gbegbe. eye mebia ɖokuinye be, Aƒenɔvi ma ɖe, wokplɔe na setɔwo loo alo ɖeko woɖe asi ŋu wòli yiyimea? Nenye be mokplɔe na setɔwoa, ke nye nye ekrɔ ŋgɔ hã afia mele fifi le afia. Aƒenɔvia nye srɔ̃ɖela, esrɔ̃ krɔm gɔ̃ hã edze se. Elabena ekpe asi ɖe nu gbegblẽ wɔwɔ ŋuti. Ede nu gbegblẽ wɔwɔ dzi na nɔvia nyɔnua. Yi tae megbɔgblɔm be wokplɔe ne setɔwoa? Ne wokplɔe ne setɔwo kɔ enyo. Gake Nenye be ɔko nya ya ada ba tsi tea, abe yewogblɔe ƒome nye, ame yiwo katã le aƒea me wodze se. Ele be wokplɔ wo kple míaƒe duɣlise ya ahe to ne wɔwɔe kɔ gɔ̃ hã sesẽ wu nugbegblẽwɔla la ŋutɔ tɔ kɔ gɔ̃ hã tɔ. O, o, e, e, e, ema se nya ya menyuie. Megbɔgblɔm be ɖe nenye be nu ya nedzɔ ye ame yiwo le aƒe ma me ekpɔ nu ya teƒe. Womena esetɔwo ekplɔ aƒenɔvi ya awɔ naneke kplɔe o. Woawo hã wodze se. Wode nu gbegblẽ wɔwɔ dzi. Wole asi asi le asi me kple nu gbegblẽ wɔwɔ. Eya ta eze be se nahe to ne woawo ekrɔ ŋgɔ hã wu nu gbegblẽ wɔla. Nu yi gblɔm mele kpuie ko nye be edze be nyɔnuvi ma le sia le yi wòlea, woakplɔe de asi na esetɔwo. Ese na wò dɔ kplii. ale be wòase eɖokui gɔme. Nenye be wòdi mɔ hã, wòayi mɔ agbɔ, ale be etsɔ kple nyitsɔ neva xo tum na viawo ɖee. Wòana woanya be nanewo le agbe ya mea, womewɔnɛ o. Hum, eyo. To wò kɔshi mato nyateƒe na wò. Aƒenɔvi ma, nugbegblẽwɔla ma, yi ƒe nya míese fiẽa, Ne mia ŋkɔ sem alo ne ƒometɔ ɖe ŋkɔ sem a, ne wogblɔe nɛ be ɖe ŋgɔgbe nyui aɖeke mele esi o. Va se ɖe esime wòwɔ ɖɔɖɔ ɖo. Hafi ko ne ŋgɔgbe nyui aɖe aɖo esia, wòakpɔtɔ aɖo esi. Gake ne ema mele emea o la, wòanye be ŋkue si nɔ ge le anɔ nu kpɔm hɔ̃ɔ, gake viviti mesɔ ya zɔ ge la le eƒe agbe me. Metɔ ɖe afia. Eyo, etɔ ɖe afi ma vavã. Ɛɛ, tɔbokɔ akplɔ gã. Ele Agɔ. mía, ele mía dome. Ɛɛ, tɔbokɔ, e, miawoe nye dekɔnutɔwo. Ɛɛ, le nu yiwo dzɔdzɔ yawo me ɖe, nu ka nèkpɔ be ye dzɔ le aƒea me? Egudodo, egudoame ka ye nèkpɔ be nu yawo tɔgbe ye dzɔ le aƒea me fi míate ŋu asrɔ̃ tso gbɔ? Elabe aƒe ma me koe wotu tadi kɔ ɖe ŋkume na ame le. wokɔ agba kɔ ƒua me kple atsi kple tɔwo kɔ ƒua mee evɔ fifia me mesu o lo ŋdo nu ya woƒle ɖe agba me wokɔe va da ɖe duga alo wokɔe da ɖe gaze me fi wodena ame deƒe le. Nuya nukawoe mikpɔ be fukpekpe kawo kpakple kɔnyinyi kawoe miakpɔ be egblẽ le aƒeme ŋkɔ wòle be woate ŋu awɔ alo dɔlele kawo miekpɔ be ate ŋu adze le aƒemea me kple ameyike nɔ numa dzi. Yoo, metsa vɔ loo amesiame, amegbetɔƒomea, ame yike Mawu wɔ, metsa vɔ loo amesiame, tɔgbuinyewo, nye bokɔwo, nye hunɔwo, nye pastawo, edutɔwo, dumegakpuiwo, metsa vɔ loo. Ne ameɖe nuvɔ̃ wɔm, ame aɖe nuvɔ̃ wɔm, ame aɖe melie. Na ame ɖe nu vɔ wɔm agamelia, na ame ɖe nu vɔ wɔm agamelie. O mi ɖe asi kpɔe, àsẽ ŋpa ye o, na ame ɖe nu vɔ wɔm agameli o. Me sia ame yi ke le anyigba ya dzi ne le nu vɔ wɔm agameli nɛ. Eteƒe kpɔ ge. Miɖe mɔ nam mado gbe na míaƒe fiawo. Mado gbe na nye ŋutɔ nye fia, tɔgbui Kasu etɔ̃lia. tso kpota. Tɔgbi mita teƒenɔla yi ke nye aʋatsola dado to vɔsa gbogbogbodoci medo gbe nɔ tɔxɛ mama ʋlesi medo gbe nɔ ye medo gbe ne srɔ̃nye lɔlɔ̃tɔ ye medo gbe ne míaƒe efia le kayame aʋadada esru. Enelia, medo gbe na ame yiwo ke le mía ŋkɔ sem míaƒe nu vaa dɔme nɔwo kple ame yiwo ke sea mía ŋkɔ míaƒe nu doa dzudzɔ nɔwo nɔ radioa lém gashiagame be yewoanɔ mía ŋkɔ sem. Ye ne wose mía ŋkɔ hã wokɔna ɖe tsɔ kpena mía tɔe. Medo gbe nɔ tɔxɛ ɖe. Meda akpe na míaƒe Rev. Dunyo kple fonye. ɖuƒe ahiãwo le. Ee, Mawu wɔ mí ɖe nɔnɔme me aɖe me yi ke mekɔ ŋusẽ gã aɖe de míaƒe lãme. Ŋusẽ ye wòde míaƒe lãme me ɖe wòwu be, me ɖe wòwu be Mawu gblɔ na mí be míva do gu mía nɔviwo o, míva wɔ nunu kple mía nɔviwo o. Exlɔ̃ nu yiwo ke medze o, míakɔe wɔ nu ye mía nɔviwo o. Ɖe mía dada ma ɖee ɖe wòbe yi foa megaɖe srɔ̃ sɔ oa? Ɖe wogblɔe nɛ be negaɖe srɔ̃ oa? Nenɔ trea? Alo esrɔ̃ ya wòɖe kɔ va aƒea me ɖe ye ve ye koe ve dɔme nɛa? Alo nu ya ɖe amewo le ya mekpɔ ɖeke ɖaɖa ge oa, ya ye ve dɔme nɛ wòhiã be wòaɖe afɔ mɔ ɖe eŋutia? Nyɔnu ʋalaŋui ƒe nuwo mae. Ʋalaŋui. Nyɔnu yi ke ʋãna nui hekutɔkutɔe menye nuʋaʋã nyuitɔ aɖeke o yi ke akplɔ esrɔ̃a aɖi tso ku me akɔ va agbe me o. Ekplɔe kɔ yi ɖe ku mee mae, nu gbegblẽ ma wɔwɔ ɖi. Enye kɔ ne mía tɔgbuiwo be ame nanɔ nuɖaƒe naƒui. Nuɖaƒe mekpli gbɔ. edze be agba kple etsi ga gatsi kple nuwo le eŋti ko woawɔe la sɔ tso aƒe me ko ava ƒui le mekpli gbɔ. Eyi ke ga vɔɖi woe nye be tadi yi ke mi nye nuɖuɖu ne mi. Nu ɖe sia ɖe yi ke miaɖu tadi nɔna eme. Efia koko yi ƒo mi le hã. Koko yi ke ƒo mi le hã. Tadi le eme fia. Mamaliwoe etrɔ zu mamaliwoe. Edze be koko ɖe nɔ anyi tsã Fonye tɔtrɔ yi hɔwo nya, yi ke nye be koko ɖe li nye dɔnɔ koko ɖe. Na ama ku ƒe nye yiyi ŋu ke ke no gbe akpe koko ma ne kɔ enyi nye na. Ne gbe anyi nye kɔ ehiã bo agbɔ. Agbɔ fuu a ele agbe. Ke ga ama yewo le tsi kɔ ge akɔ klɔ ŋtsi ne. Tsi fafe ma a ga na wa ga gbɔ agbe ɖe dzi. Wa ga kɔ kpɔti a kpe ne yi yɔ be mamali we. Akɔ atadi ma tu tadi ma hlia hlia hlia kɔ akɔ kɔ ɖe ŋkume ne nɔvio. Ati ƒe nukpɔkpɔ me nɛ. Nuku yi ke Mawu wɔ nɛ. Menye dɔléle le edzi wòle ɖem o. Ao la, gbã ewɔ nu vɔ̃ gbãtɔ yi nye tadi ma ke wòkɔ kɔ ɖe ŋkume nɛ. Akpliɖati yi ke míkɔ ɖana nui, medzaa me o. Akpli ɖati etsi, afɔ, eta tutu ɖe ame ŋu. Exa tsɔ ƒo ame. Eguwoe ma. Ewɔ nuvɔ ƒe nuvɔ. Ehiã be woaƒo nyikɔ ŋu ɖe edzi. Akpe nu nɛ le ablɔ me. Aɖii ɖa le dua me alo. akɔe yi ɖe tɔkɔ atɔ̃liae. Exe wo na, na, na, naɖe ŋkuvi le tome nɛ. Gake egbã míaƒe se yiwo ke va tee trea, ye wɔe be wòaganɔ anyi aganɔ mía dome. Nuvɔ̃wɔlawo aganɔ mía dome. Ese ye va wɔe nenema. Se ya ke mía ŋutɔ míewɔ de asi tea, egava tre te ɖe mía ŋuti. Dzɔgbevɔ̃etɔ, wò dzagbagba galɔ elã yi ke esrɔ̃ ƒe nɛ kɔ lã ma kɔ va kɔ ɖe ame da e fi ke mi bɔbɔ na ɖo mi kɔ na nu gbegblẽ va kɔ na ɖi yi ke nye agboti me amedeƒea fi ke míaƒe efɔdzi tona ye nye amedeƒe fi ke fɔdzi tona ne mi le egba ƒe ŋkekea me ne míeɖu nu vɔ fɔdzi nato fi ma akɔ ɖe edo yi ke mi ɖe mea ye wonyɔna be amedeƒe. anyinɔƒe, míaƒe anyinɔƒe ƒe do vi ma mea, ye nye ame a amedeƒe. Wòakɔ ɖe agboti me alo akɔ ɖe nugodo me. A fi ke wofia nu mee le o hafi wòwɔ ɖe ehavi nyɔnu ŋuti. Aƒatɔea? Ne ganye wòe gatso aƒa hã gadzi gakpe ɖe tɔwò tɔgbuiwo ŋuti mitso aƒa hã ɖe, nenema gbegbe wowɔnɛ ma? Ke ne nenema gbegbe woawɔe ake xɔhaya maganɔ anyi o ɖe? Nɔvi meganya be wòaganɔ nɔvi gbɔ o ɖe? Ewɔ nuvɔ, edɔ hlɔ̃, ehiã be woakɔ hlɔ̃ ƒe sea tsɔ kplii. Ema menye fia ɖe sia ɖee gblɔna nya ma o. Aʋadadawoe gblɔna nya ma. Aʋafiawoe gblɔna nya ma. Edɔ hlɔ̃ ɖoko la be kɔ hee va tɔ nɔvia. Ɖoko la be kɔ tu va da nɔvia alo ekɔ kpo heva xlã ɖe nɔvia dzi ene alo ede ka ve nɛ, ede nu nu me nɛ, ede aɖi nu me nɛ. wòtsi kpɔtsɔtsɔ me, megaŋu akpɔm o. Fi kee ve no, fi kee ve no. Teƒewo eƒui do gu lãme nɛ. Vɔ gake nanewo va dzɔna yi ke nye be ame ya ke eɖewo li míkpɔ teƒe kpɔ eɖewo lia, ame ya ke le ƒo nenema ya meva tena o. Wò ŋutɔe va tete ge. Edzɔ kpɔ. Wòhiã be woayi ɖe. exɔ yɔlɔ gbɔ alo woayi ɖe nukaƒe wo wova kea wo be ame ya ke dzi wotɔ dze hafi va kaka ma edze agɔ gɔdzedze le egbɔ ehiã be woado ŋugbi na wo. Ema amewo tsona kakaka wova nɔ anyi wova doa ŋugbi adzi amawo ɖu ŋugbi kple tɔtɔewo akɔ do ama na ameawo yo aɖi tsi tu ge nɛ. Ame ma dzi ke wodze agɔ lea yayana li asi ŋuti. be mekɔ wò ŋvɔ ke o. Ametsitsi yiwo ke tso aƒea nye ametsitsi yiwo ma, mía mama yiwo ke nɔ anyia, woali asi ŋuti ko tete mana vɔ nɛ. Edzɔ kpɔ. Gake nenye be ame ya ke woƒo tso atadi kɔ ɖe ŋkume na ne yiƒe luʋɔ me mesẽ o eye dɔ le ge, ya nava te, enu nava lii, wòava fu ɣi tsitsitsi, fɔdzidede, ŋgododede ava zu agba nɛ. Gbadze sia míele fia ɖohĩ ame ɖe le nu ɖum. Nugodo dede ava zɔ agba nɛ. Nu ma ɖo tu na nugodo teƒe na ame. Ɖoa megate aɖu ɖɔɖɔ go. Nuɖuɖu megale ŋutsi wonɔ go le afu ɣi tsitsitsitsi. Wogblɔ be fi vae. Enuwo sugbɔ ɖe nu ma ŋutsi ŋutɔ ale gbegbe. Ame ya wɔ nu ya nenye be Fonye tɔtrɔe yi gblɔe be nenye be wòanɔ anyi anɔ mía ŋkɔ semaa, noɖɔ ŋu ɖo. Fɔfɔ ma nefɔ ɖe ame tsitsiwo ŋuti tsatsatsatsa. Ne woawɔ aleke? Wòava ɖe kuku na ame ya ke wòwɔ nua na alo wòaɖe kuku na foa. Efoa ɖe fi ka wòle? Ya mele aƒea mea? Enye ŋutsu. Mekplɔ ame ɖe, ame ɖe ƒe vi. Meva kplii kɔ va míaƒe aƒe mee. Nɔvinye, danye, wɔe nenema. Alo nyrɔevinye, alo tɔriavinye, wɔe nenema. Ko ma zikpuia. Ke nenye be ya ya wole ewɔ ne ya da ma ɖe, alo ya nɔvia ma ɖe, ya via ma ɖe, yiƒe srɔ̃nyivi ma ɖe, yiƒe tɔriavi ma ɖe, nya ka gblɔ ge wòle? Manu de ge mea? Fika wòle? Duka me wòyi? Tsi tsa wònyea? Nu ka srɔ̃m wòle? Nu ka fiam wòle ɖeviwo? Ele vevi ɖe. Edze be enua me tɔ míaƒe ame tsitsiwo kɔ fia nu mía ame ɖewoa? Etɔnye ɖe dzidzɔ le eƒe ŋutifafa me. Menyi ba nɛ. Egblɔna be nyawo sugbɔ le Biblia me zã. Enyawo sugbɔ ɖe mía tɔgbuiwo si kakea? Mègafifi o. Ne be yeanɔ agbe, anɔ anyi nyuie kɔ, mègafifi o. Mègaxɔ amesrɔ̃ o. Hm? Mègafifi o. Mègaxɔ amesrɔ̃ o. Mègawu ame o. Edze be nu mawo katã ne ewɔe le le lilim etsi ge. Le lilim etsi ge. Le wɔm vɔe. Edziwo katã le le dzi. Eva to ɖe aɖa ɖe nu nɛ o. kaka ame ɖe ɖɔ fɔ eŋutui ɖe dzi wòɖi klẽ hã ɖe le dzo ɖe dzi. Le le agble me kaka le se klẽ ɖe ɖe le ɖe asi ko dze tsi dze du dzi. Nuvɔwɔla ŋutɔe wu ƒe nuwɔnae nana wolé ni. Wonya be nu ya dzɔ nyuie tsɔ wowu ame ma ke eƒe asi le eme. Ke ŋɔliae kplɔe ɖo. Nu mawo koe mía tɔgbiwo kpɔna nɔa afɔ dome ne kakaka wonyana be ame yawo wɔ nu vɔ. Ye wofia nane mí le míaƒe sukubã dzi be ga sue la, ga sue le nye dzi me. Ne mewɔ nu vɔ la, eɖena fu na zã kple keli. Ne mewɔ enu nyui la, edoa dzidzɔ na nye luʋɔ le keke nye dzi me. Nyasrɔ̃gblɔ ɖe wònye. Wofia mí vɔ eh, edzidzi. Eh, anya, anya. Ɖonyi míaŋlɔe be. Tɔ. Eh, enya ma, me, moŋlɔ ge bo, eye ne koe dogoe fia kɔ. Ɖo gblɔ ge ne mí, ta me kɔ ge ne fotɔtrɔ yi. Fotɔtrɔ yi. Menye mo koe nye gblɔ ge. Gasue la. Wɛri. Nyasrɔ̃gblɔ. Gasue aɖe le nye dzi me. Didi sẽŋu aɖe le esi. Yaa, hɛn. Ne mewɔ nu vɔ̃ la, eɖea fu nam zã kple keli, gake ne mewɔ nu nyui le Mawu ŋkume la, ekema mekpɔ dzidzɔ le eŋuti. Ekpɔa? Enye mi ta megbe fu tɔtrɔ yi ne gblɔ ne ma. Wɔwɔ nye suku a. A menye suku o. subɔsubɔa me wolea enya ci yɔ wonye na zã kple keli nya no to gbɔ be pastor le fia gake me koe ni akpɛnɔ ɛɛ tare numɔ wɔ re miɔ megbetɔ ƒoma re gba mawu mede miaƒe nuvɔ wɔwɔ mawo dzi o mawu ga o sugboli sa ke wɔ mi ɖe ya ŋutɔ ƒe nɔnɔme o tsɔ ŋkɔ ne be ame tsɔ ŋusẽ na mi be mi va ɖu nuwo dzi ɖe ao Mena ŋusẽ ma mí be míewɔ nu ma ɖe mía nɔviwo ŋuti o. Ŋuvɔe ma. Ok. Ɖe ŋuvɔwɔwɔ ɖewo ma yewo va trɔ ŋkɔ ne mí be amea gbetɔ ƒe gbesese. Ame ya gbetɔ, Adam kple Eva wo gbe etɔ ƒe gbesese yewo trɔ zu amegbetɔ. Amegbetɔ. Nenema. Ne.